So ie, yeah, enw fi yw Molly Palmer ac rydw i'n 22 mlwydd oed o'r cymoedd. Uh, fi'n dod o Cymamen i fod yn penodol. Uh, rydw i byw, wedi byw yma ers i fi cael fy ngeni ac rydw i'n dwlu ar y cymoedd, rydw i'n dwlu ar y mynyddoedd, rydw i'n dwlu ar y tirlun ac rydw i hefyd yn dwlu ar y cymunedau sydd o gwmpas ni. A rydw i'n gweithio yng Nghanolfan Millennium Cymru fel cydlynydd gorsaf ar gyfer um, radio platform, sef gorsaf radio sydd wedi cael ei sefydlu gan pobl ifanc am bobl ifanc. A ar hyn o bryd rydw i hefyd yn gweithio um, yn BBC Radio Cymru sydd yn gyffroes iawn. A fi'n gwybod bydd lot ohonych chi nawr yn meddwl, wel, beth yw, sut, sut mae bod yn DJ yn cael unrhyw beth i'w wneud gyda newid hinsawdd. Wel, rydw i wastad wedi bod yn angerddol am yr, am yr amgylchedd. A tua blwyddyn a hanner yn ôl, fe wnaeth Cynofo Millennium Cymru roi fi ymlaen gynrychioli nhw a'r Academi Arweinwyr Dyfodol. A mae'r ymgyrch yma wedi cael ei sefydlu gan Sophie Howe, uh, sef y Comisiynydd Cenedlaethol, um, Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru. Um, ar yr academi yma, fi wedi gwneud lot o bethau gwahanol a lot, fi wedi cael lot o gyfleoedd gwahanol hefyd. Um, fel wedodd Craig, es i Linden i gynrychioli Cymru um, yn y One Young World Summit. Fi oedd un degfed o'r pobl cyntaf erioed i wneud hyn, felly oedd e'n fraint enfawr i pob un ohonom. Fi wedi siarad gyda arweinwyr um, fel Jeremy Miles, um, aelod o'r Senedd, i siarad am y Covid Recovery Plan a sut mae'r um, arts yn gallu slotio mewn i hwnna. A fi wedi siarad gyda pobl fel Michael Sheen ac oedd hwnna yn amazing a mae fe'n mor neis am passion projects a pethau fel yna. Um, ond un o'r highlights i fi oedd siarad mewn cynhadledd newid hinsawdd y Llywodraeth wrth ochr Richard Parks. A oedd hyn yn cyfle amazing. Um, a pwrpas y um, cynhadledd yma oedd i ysbrydoli pobl ifanc i ddefnyddio lleisiau nhw, i godi ymwybyddiaeth, i creu newidiadau mewn cymunedau nhw ac i gynrychioli cynhedlaeth nhw ar lwyfan y byd. Felly, gan cyfeirio at y sgwrs yma, teitl y sgwrs yma, penderfyniadau pwerus, mae pob penderfyniad yn cyfri. Beth ydw i'n meddwl wrth y teitl yma? Wel, yn fy marn i, mae pob penderfyniad yn cyfri. Does dim ots beth yw faint y penderfyniad. Mae fe'n gallu bod yn penderfyniad mawr, neu mae fe'n gallu bod yn penderfyniad bach. Mae cyfrifoldeb gyda pob un ohonom i greu benderfyniadau bach sydd yn, sydd yn y tymor hir yn mynd i cael effaith mawr. Mae ystadegau yn dangos um, ein bod ni'n cyn, cynhyrchu tua 381 miliwn tunnell o blastig pob flwyddyn. A mae dim ond 50 y cant o'r plastig yma yn cael ei hailgylchu. Ac er hyn, mae dim ond 900 o'r plastig yma um, yn cael ei ailgylchu. So mae 50 o'r y cant o'r plastig yn gallu, a wedyn mae 900 o'r plastig actually yn cael ei ailgylchu, sydd yn fy marn i yn mind-blowing. Felly ar y cyfan, mae 91 y cant o'r plastig yma yn mynd rhywle arall. Mae mwy o 1 miliwn o fagiau plastig yn bennu lan yn ysbwriel pob munud. ar draws y byd. Fel yr ydyn ni'n gwybod yn barod, mae lot o'r gwastraff yma yn ben i lan mewn llefydd fel y môr. Ond, er hynny, fi'n teimlo bod lot o bobl yn ffocysu ar y problemau plastig. Ac wrth gwrs, mae'n problem masif ac mae rhaid i ni dechrau datrys y problem yma. Ond hefyd, ar y llaw arall, hoffwn i defnyddio'r amser yma i siarad am broblemau arall sy'n llygru'n llygru'n hinsawdd. Er enghraifft, er enghraifft, fast fashion. A oeddech chi'n gwybod, mae'r diwydiant ffasiwn yn cyfrannu mwy i newid hinsawdd na'r diwydiant hedfan a'r diwydiant llongau wedi eu cyfuno. Yn ôl ymchwil, mae un allan o tair fenywod sy'n prynu mewn i'r diwydiant yma yn twlu dillad allan ar, gwis, ar, ar, ar ôl gwisgo nhw unwaith, oherwydd maen nhw'n ystyried y dillad yma i fod yn hen. Yn hen. A dydw i ddim yn dweud bod hyn yn problem fenywod yn benodol. Mae hyn yn rhywbeth mae pawb yn cyfrannu, dys dim ots am gender, ethnigedd neu dosbarth Dim byd fel yna, mae fe'n problem am bawb. Mae hyn hefyd yn dangos bod problem mwy, a hynny yw problem, problem gyda cymdeithas. Mae yna stigma o gwmpas gwisgo dillad ail law. Fi'n lyfo charity shops. Mae outfit fi heddiw o charity shop. Fi'n siop mewn um, lle fyddai law, a fi'n meddwl bod lot o bobl, yn enwedig pobl ifanc, yn enwedig gyda fel platfformau cyfryngau, cyfryngau cymdeithasol, yn meddwl bod e'n tymod, dyw e ddim yn cool neu dyw e ddim yn trendy i fynd i siop Elisen a prynu par o jeans neu prynu siwmper neu cardigan neu beth bynnag. A felly, fi really yn credu bod hyn yn problem mwy, mae yna ma, ma stigma o gwmpas y pethau fel hyn. A gallai'n mynd ymlaen ac ymlaen ac ymlaen um, i siarad am yr ystadegau yma. Gallai siarad am yr ystadegau yma trwy'r dydd. A mae rhestr o diwydiannau sy'n niweidiol i'r planed yn gallu mynd ymlaen ac ymlaen ac ymlaen. Ond hefyd, hoffwn i defnyddio'r amser yma i siarad am sut mae ni fel pobl ifanc yn gallu wneud newidiad. Rydw i yma i rannu syniadau ar sut allan ni fod yn well. Felly, fi'n mynd i cyfeirio nôl at y teitl, penderfyniadau pwerus. Mae'n lan i bob un ohonym i wneud y pethau cywir yn ein bywydau. ac i lledaenu'r negeseuon yma am newid hinsawdd. A nid dim ond hynny, mae dyletoedd gyda pob un ohonom i lledaenu negeseuon positif yn ein cymunedau, mewn ein grwpiau o ffrindiau, yn ein teuluoedd. Mae pob penderfyniad yn cyfri. Er enghraifft, mae prynu potel sy'n gallu cael ei ailddefnyddio tro ar ôl tro yn gallu archebu mwy na 150 o boteli plastig pob blwyddyn. A fi'n gwybod ni'n gallu mynd lawr i'r siop lleol i prynu un o'r poteli yma sy'n gallu cael ei ailddefnyddio am un pint. Maen nhw'n cheap. Dyw e ddim yn costio lot o arian i fod yn cynaliadwy. gall defnyddio un bag sy'n cael ei ail defnyddio um, archebu tua 500 o fagiau plastig pob blwyddyn. So mae'n bwysig nawr, pryd chi'n mynd i'ch ceid neu os ti'n mynd lawr y siop, please just rowch bagiau sy'n gallu cael ei ail ddefnyddio ar bwys y drws. Dyna be fi'n neud a dyna be mae mam yn neud hefyd. Mae loads o bagiau yn y hallway pryd ni'n mynd mas o drws yn aros i ni, so ni ddim yn anghofio achos um, bydd yn torri fy nghalon i, i cyfrannu at y gwastraff yma. Mae yna hefyd lot o prosiectau cymunedol sy'n mynd ymlaen yn ein, yn ein cymunedau. Um, yng Nghanolfa Millennium Cymru ar hyn o bryd i rai ohonych chi sydd ddim yn gwybod, mae'r Canolfa Millennium Cymru wedi cael ei sefydlu lawr yn, yn y bai. Rydyn ni ar hyn o bryd yn wneud prosiect garddio So, tymod, mae dyletswyddau a'r sefydliadau fel, fel y ganolfan i cynnwys cymunedau yn y gwaith maen nhw'n ei wneud. Felly, trwy, trwy cynnal y gwaith yma a trwy cynnwys y cymunedau yma, mae, mae fe'n dysgu nhw sut i, sut i plannu planhigion, sut i mynd gatref a sut i tyfu bwyd eu hunain. So maen nhw'n, maen nhw'n nhw dysgu'r sgiliau yma A mae dyletswydd ar sefydliadau i wneud hwnna. A hefyd, mae dyletswydd ar y ni. Os ni'n gwybod sut i wneud y pethau yma, i lledeini'r lledeini addysg yma hefyd. Fel wedys i yn barod, mae siopa mewn siopiau ail law, siopa ar, ar, ar apps sy'n gwerthu dillad ail law, er enghraifft eBay, fi'n gwneud lot o siopa ail law ar eBay, Vinted a Depop hefyd. um, yn, yn archebu lot o ddillad sy'n dod at ni trwy siopiau sy'n defnyddio fast fashion. Um, neu, bod ni'n gallu defnyddio cwmnïau a siop y trwy cwmnïau sy'n creu dillad mewn ffordd cynaliadwy a hefyd sy'n meddwl am y ffordd maen nhw'n gweithio ac yr effaith maen nhw'n cael ar ein hinsawdd. Um, fi ddim yn gwybod faint o pobl yn y galwad yma sydd yn mynd i ysgol, neu falle mae yna pobl yn y galwad yma sy'n gweithio mewn ysgol fel athrawo, neu pobl sy'n coginio, fi ddim yn siŵr. Ond um, mae rhaid i fi gofyn i chi, a mae rhaid i chi gofyn eich hunain, ydy eich ysgol yn gwneud digon o ymdrech i ailgylchu? Ydy eich ysgol yn wneud digon o ymdrech i addysgu chi ar newid, newid hinsawdd ac ar, ar sut i wneud um, impact positif? Mae fe'n hollol bwysig i chi cael y sgyrsiau yma, a fi'n mor fed up o pobl meddwl bod y sgyrsiau yma'n tabw, achos dydyn nhw ddim. Achos y gwir yw, does dim lot o amser ar ôl dyn ni. Um, Felly mae fe'n bwysig i chi fel pobl ifanc neu fel pobl i gofyn y cwestiynau, y cwestiynau yma. Gofyn y cwestiynau pwysig. Be sy'n stopo chi? Dim byd. Siarad i eich aelodau o Senedd lleol. Soedd nhw yw i wrando ar eich pryderon. Gweithio gyda nhw a gweithio gyda'ch gilydd i wneud yn siŵr bydd y, bydd y cenedlaethau sy'n dod ar ôl ni yn etifeddu byd sy'n gwell na'r un rydyn ni'n byw ynddo ar hyn o bryd. Rydw i'n credu bod pobl ifanc yn pwerus iawn. Mae'r pwer gyda ni fel pobl ifanc i newid y byd. A dyna'r gwir. Fi'n meddwl bydd pobl ifanc fel, o oh, na, ti'n bod yn sili, ond Dyna'r gwir. Mae pwer gyda ni fel pobl ifanc i newid y byd, a rydw i wir yn credu hynna. Ni yw'r cynhadledd mwyaf cysylltiedig erioed. Trwy hanes i gyd. Tymod, mae smartphones gyda ni, ni'n gallu siarad trwy gyd o'r platforms yna, yma. Ni yw'r cynhadledd mwyaf cysylltiedig erioed. A fel pobl Cymraeg,

does dim gwled, gwledydd arall yn y byd gyda'r deddf yma. Felly, fi'n meddwl bydd e'n o les i chi, os, os chi heb clywed am hyn o'r blaen, ewch i'r wefan, wefan a wneud bach o ymchwil yn, um, mewn, mewn i'r deddf, achos um, mae fe'n hollol bwysig i ni fel pobl ifanc a fel pobl i gwybod beth be mae'r llywodraeth yn wneud i trwsio'r problemau yma ac i ddatrys y problemau yma. Um, ond ar y llaw arall hefyd, fi yn credu um, bod rhaid i ni derbyn bod lot o waith i wneud um, i newydd y ffordd mae pethau yn redig yn y gwlad yma. A mae'r hawl gyda ni, a fel wedi si yn barod, mae'r pwer gyda ni fel pobl ifanc i ofyn y cwestiwn, cwestiynau yma. Mae'r gallu gyda ni fel pobl ifanc i greu sŵn a sefyll lan am beth yr ydyn ni'n credu ynddo. A paid â bod ofn i siarad am y pwnc yma gyda'ch ffrindiau. Paid â bod ofn i siarad am y pwnc yma gyda'ch teulu, a paid â bod ofn i ofyn y cwestiynau, cwestiynau pwysig yma, a paid â bod â ofn i roi bach o sialens i oedolion neu arweinwyr. Fel wedys i yn barod, mae pobl ifanc yn pwerus. Ac mae yna pwer mewn creu y penderfyniadau cywir ac lledaenu'r positifrwydd. Diolch i chi gyd am rando.